B'ħafna xogħol ta' preċiżjoni u paċenzja, id-WL tal-1941 bil-mod il-mod qed jieħu l-forma li bdejna biha qabel ma żarmajna kollox. Il-fażi li jmiss sejn. Mela, illum ħan waħlu l-karburatur, ħan lestu il-timing tal-magna, waħlu distributor, ġifiri dina s-sistema l-antika tal-points. U jekk konna ċans, nwaħlu wkoll il-clutch. U b'hekk, id-darba li jmiss inkunu nistgħu nibdew nwaħħlu nerġgħu il-pjanċi, it-tankijiet taż-żejt u ntuħ daqsxejn iktar forma ta' motur billi rota. Tajjeb ħafna. Mela, il-karburatur. Karburatur.
Xi stat kien fih qabel ma bdejna? Il-motor kien jaħdem qabel, ġifieri Naf li l-karburatur kien jaħdem sew. Li għamilt però naddaftu kien fih ħafna frak tal-ħadid, tas-sadid fuq ġewwa. Anki ġieli kien hemm ġranet pereżempju fejn jien meta kont nasal fil-garaxx l-għada kont insib qadira petrol taħtu, għaliex il-float ma kienx jgħalaq sew. Allura issa tgħid daqsxejn dawk l-affarijiet. Fil-bidu kelli ħafna play fuq dil-biċċa u ġibta ġdida, issa qiegħda ħafna aħjar. Il-bqija ma għamil xejn ta' barra minn fuq il-karburatur. Mm-hmm. Mela, u maħlu? Mela, l-karburatur f'postu postu. Mela, ħan issettjaw il-gaps tal-valves kif taf din il-magna hija saqid valve. Marufa bħala saqid valve, għax il-valves qegħdin mal-ġemp tal-piston. M'għandix push rods. It-tepits, ġifieri dawn il- jekk jekk tiġi minn dinna ħankun nista' nagħmlu kara. Il-magni u d-dur, jekk id-dawr magna nkun nista' nispjegalek, għandek l-intake valve qed qed jiftaħ l-exhaust valve, eh, u hemm ċiklu, ġifri wieħed wara l-ieħor, intake exhaust, intake u mbagħad exhaust. Aħna li ħanamlu bej il-valv u t-tappit irid ikun hemm gap. Immeġerjawh bil-feeler gauge, jiġifieri fil-każ tagħna 0.004 of an inch fl-intakes u 0.006 fl-exhaust. Mela dawwar bil-mod. Iktar. Iktar. Kompli dawwar. Kompli dawwar. Dawwar iktar. Hemm beda tiela dak. All right. Dawar bil-mod, iqaf hemm. All right. U l-istess proċess għall-erba li huma xek. Eżatt.
Tajjeb.
Ħanatihom ftit żejt ħalli niżlu. Nistgħu nattuhom. Dawk covers. Dawk il-covers eżatt jinżlu jinżlu l-isfel.
Il-covers iridu jkunu ssikkati ħalli issa tista' Eżatt, biex il-komponent li jmiss kien ħajġi eżattament qudiem u faċilitajna x-xogħol. Il-komponent li jmiss huwa distributor, dak li jagħti signal biex isir l-spark fil-sparking plugs sewwa. Mela bħala komponent għandek ix-shaft li ħajkun imqabbad direttament mal-crank, jiġifieri kull darba qed idur il-crank ħajkun dan il-moviment sewwa. tkun qed iddur. Mhm. Mela. Ħadd tkun qed iddur hekk dik, alright? Issa jekk qed tinnota, jekk qed tinnota, kull da hawnhekk għandek żewġ points. Din jinfetħu jingħalqu. U kull darba li jmissu ma' xulxin, issir spark. Mhm. Li li make and break? Danu, make and break ekku. Mhm. Mela, kull ma nagħmlu nissetjaw fil-post, biex nissetjaw fil-post irid ikollna il-magna kollox it-tajmjat flimkien. Mela, ehm, musa nġu niftħu l-magna, hemm bolt apposta naqilawh u minn ġo fih ħanaraw timing mark fuq il-krenk. U l-magna tkun qiegħda dritta dritta. Hemmhekk għandna s-sinjal li għandna bżonn. Mela dik nistgħu narquha. Għaxek nistgħu miftuħa. Nitilfu ż-żejt. Ħanwarbu daqsxejn żejt hemm ġew. Għaliex din hija l-aħħar okkażjoni li għandna biex inwadbu ż-żejt fejn hemm il-kems sewwa. Ħalli kun daqsxejn prajmjat il-magnes ovvjament ħajħroġ mill-pompa ma m'hemmx tagħmel. U ħan nippruvaw nwaħlu daqmela. Mela. rridu li din marka tiġi aligned ma dik il-marka. So, kif ħanamlu għadi billi nerġu noħorġuħ.

Mela l-headers tal-exhaust ġibthom ġodda u xejn? Iva. Battikata biex impoġġuhom fil-post? Hekk qed nimmaġina.
Għax xejn mhu faċli.
Dan huma slip-in sempliċement. Eżatt, slip fit u il-fit jatajt ħafna, għax inkella kollok eh, an escape of gashes. Mhm. Imma naraw bil-mazza suppost ma kollox tirraġuna.

Teħel, teħel u koll. Adrian, kont qed gerger li issa sart ilu is biex sart għandlu tellaw fuq il-stand, il-center stand, ma mux center stand dik. Rear stand. Xorta fin-nofs. Xorta fin-nofs.
Center. Nwaħlu il-side stand. stand. Għanwaħħal il-side stand biex nkun istampo ġil motor fuq il-side stand issa. Kurzita,
meta ittellgħu fuq il Center stand. center stand.
Aha. Em, Ma tistax tkun qiegħed fuq il Fuq il-motur? Motur. Le, le, le.
Le, żgur li le. Em, Trid tinżel minn fuq il-motur, tniżżilha, saqajk iżomma biex ma tersaqx lura u timbotta l-motur lura. Però jien għalija, forsi jekk ma kienx persuna daqshekk, inħossha kedda, nħoss il-motur qed qed jiġġieled li bil-kontra.
Bil-kickstand f'posta issa x'waħħalt? Issa bdejna waħlu naħa ta' dik li nsejħu l-primary drive. Ġifiri fejn dik il-katina li taqqat il-gearbox mal-magna. Tajjeb.
Dan għal back plate tagħha. Issa dawn ħanamlu l ftit treadlock. Dawn il-boltijiet.
Dak xi servi għid? Dak għaja peress li l-magni bit minn zid bibraw daqxejn iktar forsi minn normal, mhm. dawn servu biex il-bolts ma ma jinħallux isa tip ta' ta' kolla biex ngħidlek hekk mhm. għal-boltijiet. Mhm.
Għid, hemm xi raġuni partikolari għal shape ta' dak il-washer? Iva, mela. Għandu speċi ta' ganċ? Mela.
Jekk tinnota hawnhekk hawn slot. Aha. Rajt fejn jidħol. Mela aħna ħanqabduh mal-islott u nissikkaw. U dak il-ganċ iservi biex il-vit ma jinħalx, ma jdurx, il-washer ma jdurx. Jagħmel funzjoni qesa ta' molla wkoll, allura jżomm iktar. Resistenza, u xejn. Eżatt, biex biex ma jdurx, dawna kif edna jivvibraw mhux ħażin. Ma parti mill-karattru tal-matur.
Għatta int mhux jien. Meta żarmajna għal din il-component partikolari kontat li il-ball bearings kienu daqsxejn żgħar. Iva.
Jew kien hemm il-wera l Hemm il-wer, fil-fatt jidher jidher hawnhekk li kien hemm il-groups tagħhom. Biss teżisti option oħra jekk xi ħadd irid. Teżisti option illi flok boċċi jitpoġġew rollers, allura. Mad-dawra kollha.
Eżatt, allura il-pressure tkun aktar uniformi. U inti ma jkollokx dawk il-grupp. U dik xi ħaġa tal-epoka ġifieri kien hemm. Xi ħaġa li diġà dak iż-żmien bħalma llum meta tixtri mutur issib l-accessories tiegħu. Dak iż-żmien diġà kien hemm xi ħadd li jimprovja fuq dak li kien joħroġ mill-fabrika.
Trid tkun bniedem tħobb il-puzzles biex tagħmel dan il-tip ta' xogħol.
Xiftit jew wisq. Tlieta. Katta l-għadu.
Erba.
Għamsa l-axħar wieħed issa.
Mela Adrian, jena ħanħallik tilab bil-molol. Tajjeb, biss ġeneralment il-klaċ issa qiegħed fost ukoll. Allura għandna parti integrali oħra lesta. Forsi nantiċipaw il-ġimgħa d-dieħla x'ħa nkunu qed nagħmlu. Mela, il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna l-wiring lest. Ħanwaħlu naħseb il-fender ta' wara nistgħu nibdew fil-fatt ma xejn iżomna. Il-katina. Il-katina, il-battery box.
Ħalli. Nilagħbu daqsxejn bl-elettriku. Eżatt, imma issa fil-session li jmiss tħa tara wkoll iktar kambjament. Illum diġà waħħalna l-exhaust, waħħalna l-magna l-għaqnija lesta minn kollox. Ġifieri issa nagħtu spinta ħalli. U dejjem navviċinaw.
Ħalli forsi xi darba nerġa' nitilgħu fuq u nistartjaw.
Nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla.